dec'h bepred. Amañ eo bet sant-Vigod an anv-gemm a oa un tamm den bihan-bihan chomañ, bihan-tre e oa. Met hag oa un tamm dour ganto an tu-hont bar ar c'hostioù hañ, hag oa hor zak a-zeul gant aotre person. Sede brume, goude oa heur, peseurt-modañ, gwechall, daoust ha ni bihan tud 'vez hon hini greg- grag hag hon hini re vrav. C'est un abred vrav. Ha bremañ zo un tamm bin skañv egar, vel vel hag re tamm troiadennoù da da da da zakras. Ha bremañ bremañ voilà donc on dit maintenant hey re comme là ni prend gouf prend gouf ni hag ni passer la bonne gouf war-lerc'h da Jean-Marie, pe d'e anv a ya da Jean-Marie evel-dimp, apeupre ken ginaou evel-dimp holl. Hag hep oa dav d'an montegezh-dour da Pont-Pinaer. Ha Pont-Pinaer a oa ketal-kichen amañ. An dra a oa tre deuet ba departamant Penn-ar-Bed, pell-ahont. Evit dav dezhañ benn montegezh-dour da Bont Fan- euh, Sant- euh, Pont-Pinaer, parti Rogvide noz, hag e dapent dour war vintin pa vije an hanternoz sonn. Neñ evit adanv benniñ vi mat an dour d'ur c'hleñved a voe daou tapennoù ket evit hanternoz soñj. Setu pedigouenn evit hanternoz gag e vachin, vi parti roll goad kuñv Neol, ben evit digouenn dro ne weler vin, evit un deiz. Setu ket evit Jean-Marie o c'hont da bont piner da gêr dour an intron Rea. Ha, ha zaval em eus labour em vager. Eta un otra person da welet, un otra person, Set' an devezh po ar c'hontegezh e dour, puilhet toun dour d'ur paotr badek e pell an dour, met tri paer devezh likaj Amri da gec'h dour da bont Piner. Hep an devezh zo ahont neuze bremañ ha digouez ma c'had ar louzr gant. Neuze evit tud, vert ma dour eo an louzr viget an ar vuoc'h lon da vin dud tout, des apotikaires le fellat e galleg quoi. Hor tro war mes Ha digouez gant c'hont bemoù Jean-Marie, ar met c'hont da gec'h dour la c'hont. Ar vreg du ma haig la, ma haig war an vreg, Laka mat Morbinek ha dour eus Pontpunair. Te zo ginaoug, la. Te ne konto kozh evit, la. N'eo ket gwir, la, la. Koulz la venot ar person ton teveli, la. Kez da vont du. N'eo ket gwir, la, Jean-Marie. Ma rai rak an arin, la. Me la dit e gwir, la. Ha kred ahon ma soan. Ma eus ket, la. Ma mod e dit, la. En fin, Petra a ran, me kerna? Memes sort ebet d'arrioù, la Jean-Marie. Me ray ac'h an louzoù dilam ar c'har louzoù-non, ma n'eo ket gwir. Ha te, la, eus tu roy un tamm gwin eus a vagis, la. Lak a ran un tamm gwin eus a vikaoù bouet roy didir. Pokin roy de vimez te, la. Mat, fet ben fin gret a bayan. Ha digouet hap pont kichen ti, an moun didi, oa ket klav ma c'hai. Me la dit her jeu ban ti, klevi a gwer strak al war an oll machin, Tout hag eo. Oh la la, neñ a oa diskoñjol d'am bri, ha gwir eo. Tapet on. Me lakaomp ar bann a la pli, ar bann a oa er goulou-mañ, met ar bann a oa gant harlouz, o hemañ tan bihan an anezet o gal lakaomp ar bann. A sko warno a la, a lakaomp an ti ma gal la. Setu hag ed mosa. Me renken an ôtre person poa skot digant war nor tok-tok Piv zo aze? Me ha ma c'had louzoula. O gas, dinam dit digor be vin, ma c'had a kes digor nor ma c'had louzoula. E oa ma c'had louzoula ban ti. Met da dit kahan lak an van, hag an van a zo pounner la. Et oa krog nor ta perc'hen ba o pemp ur ban, a lak an ba losten ti. Set oa traoù gant dol. Kit gir ha gwin mat ha kement sort oa tout, ha ma c'had oa ket klañv. Ha non. Het he ar zeu en dro. Het oa ladon da ma c'had louzoula mont d'en dol. Felbenn finnañ, an auto pernad va c'hailh, c'hwi oa tan va c'hailh, tan o zont enta la. Oa digent ma c'hailh a-raok, ran ket, ran ket. Heu ala, c'hwi gant brav la, da ober klander, et vel fin oa kommand ma c'hailh digant. Ah, n'out ket ganti ur vouch din. Et e Jean-Marie da Bompiner, d'e gedour gadi bofer. Teuit ket en-dro kenavo di, Meulom Doue, meulom Doue! O, vouez vraonez-mat! Oh là là! Koulgan brao, a ya. A c'hwi eo 'ta perl, a c'hwi ve karan bet tud ba'n Avern. Koun ouen ec'h gant tamm. O, ya, hala, n'o to perl, me zo gouez dor, aon sav ni sav. A remen ez eo ouest e gorv. Me 'm eus o wreg vrav d'am zigemer, panavit-te d'ar maez d'ar gêr. Teuit ket en-dro kenavo dit, meulon Doue, meulon Doue. O vengi dig la rue Wakana, a ya. Vel fin er vun dro de Gwinland-Dola, man tau, sete ma hagen en ot a pern lade, D'am c'hadr-louzoù, petra eo ma c'hadr-louzoù? Kanet eo mat, n'int ket kanet hemañ, n'int ket kanet. Eo ma soñj la, toullit war tan e mod pe vod la. An dra bennak e teuy ganeoc'h la. Ah, neuze la, hemañ war tad e zaou benn fin, ec'h on ganen dec'h la. Eta hoñ la neuze. Me 'm eus o lap ouzh im vanne. Ha pa kano, diskano ker, ne gano ket kenavo Doue, meulon Doue, meulon Doue. Ha c'hwi la wir ket kanet, me c'hwi gant brao tri ala. Ya, set bet finañ a komañs o jeu d'an dro la. E ladon, me o lap, o lapas pe la oa kan la, ladon kan, tana. O la, ma kondor la hon, pou oa la pouch gan ke, kent un di la. Ne gano ket enon, la c'hoant ma trec'h ket la ta. Me gatin zo drouk ben en gwelou yac'h e hije pod pom ma halo ar lap a zo zo ni ma bai gor. Het e ben fin memes tra, oa commence a skleriz da zon tren a pavancho, commence a hed at gant var, var perzo, set euh, a mar louge la di lapon. Ale lapon la, remet zo ven dit gant an ma spandor. Remet gum di, remet zo ven dit la. Set o milader wa de o vouez rau mer hash la.